hin mul'ate immoo naa himi jettani ani isiniif nan hima amma garuu irra dabarfattaan. Zamana san keessa maqaan kun ol ba'ee mul'ateeti salafii ati maali ala sunati wal jamaa salafiidhaan. Maqaan kun ismuun qadiim ismuun shari'ii achirraa utuu as deemuuti amma maal ta'e namni tokko anna badii yoo fakkeenyaaf achi ba'uu jedhe maqaa tokko fudhatee fakkeenyaaf nuti ikwaana nuti kana kun ashaa'ira kun jedhame maqaa baafata. Ulamaan achumaa yoo inni seera sirrii hin taane irraa of eeggadhaa namaan jedhu. Amma siin kun maal goote? Maqaa haaraa dhiifteeti maqaa kaleessa jiru jala itti mataa galfattee beekkadhaa. Uffata huccuu ummanni kaleessa uffataa jiru jala seenteeti hadasa biru hadasuu jirti beekkadhaa kaxiraan nama hin teessin. Maqaa ala sunnati wal jamaadhaan. Kitaabni risaalaan tokko hiraasatul aqiidaa kitaaba kana nagartan jirtu. Hiraasa tulaqii dha. Salatii tokko. Agartaniitu hiraasa tulaqii dha. Namna mee kitaaba itti saanu nan barbaadaati na agarsiifta booda irratti. Nama kan fuudhee dubbise an kitaaba kana. Ayyee kitaaba kana baay'een dubbise fuudhee. Fixuullee baatu. Akki jedhu, Zamana ammaa keessa firqaas ta'ee namoota rakkoo qabu ka maqaa Ahlassunnah fi Waljama'aa jela galee hojii hojjachuu deemaa jirutu jira jedha. Utuu ala dhaabbatee dubbatee firraa alatti beeytaa kun keessa seeneet Nahnu Ahlussunnati Waljama'aa jedhee dubbata jedha. Namni akkaan aqiidaa irratti rakkoo guddaa uumuu taa'u nama kana jedha. Kana waan ta'eef hadha gochaa akkanaatu hojjatamaa jira. Kitaaba birdeef barreeffame. Risaalaan fudhame gadhiifame. Addunyaa bira. Risaalaan kun maal jedha? Doktor fulaan fulaan jedha. Anuma fakkeenyaa barreesseeti eenyu jennaan Doktor Ahmad Abdallaa yookaan Abdallaa Ahmad jedheen barreesse maqaa kootiin miti. Garuu namtichi kan hojjataa jiru yookaan beenteedhaa hin gaddaa. Sinii haga. Eenyu kan hojjetu wanti kun Awurooppaatti bakki inni qophaa'u. Namni madrasaa nahwi balaagaa afaan Arabaa barachuu irratti akka addunyaatti madrasaan guddaan tokkoffaan Paariis keessatti argama. Biyya Faransaay fi biyya Ingiliz Londoniin keessatti argama. Madrasaan guddaan litaaliimi lugatil Arabiyyaa fil aalam ala litlaaq achi keessatti argama. Ilmaan Arabaa danda'ite achitti barattee barattee afaan Arabaa barattee. Warra achi afaan beekan hundi jedha ammoo pheenxee inni kaan amantaa biroo irra qabu qofa miti matti. Achi irra taa'amee waa gadhiifamaa jira. Enna gadhiisu masalan fakkeenyaaf kitaaba risaalaa tokko oggaa gadhiise aqiidaa ahlusunnati wal jamaaraa yoo masaalaa 100 dubbate lamaaf sadii summii keessa kaayeraa beektan. Summittiin sun xiqqoodha jedhamtee inni itti manuma ajjeefte namticha. Mancheefte summiin xiqqoon qabdu bee. Bor ammas risaalaa biroo gadhiifama sana keessa summii tokko buufama lama buufama. Inna kaan immoo Ahlusunnati Waljamaa kitaabni akkam nama marara akkam namatti tola jettee ati dubbatta ati. Summii tokkoof lama. Bifa akkanaatiin waa facaafamaa jira waan ta'eef Fanasihatii lixalabil ilmi jedha kitaabni sun risaaluma agarte akka hin dubbifne. Waadi'een isaa mu'allifeen isaa eenyun? Ebelu. Aqiidaan ebelu kanaa eenyu itti hamma bartutti gizii ammaadhaa muslimas ta'ee muslimas fokkaatee waan gadhiifamee facaafamaa jirutu jira. Kanaafuu kitaabuma hunda agarte dubbisuurraa of eeggachuu qabda wanni na siyaasii yaadu jedhe. Harka dhoksaan hojii hojjetaa jiru jira. Abdallaa ibnu Sabaa al-Yahuudii deemsa isaa warra geggeessaa jiru jira dhokaataan waa hojjetaa jiru. Kan ofirraa eeguuf maalin Facebook keetii gadi buusi, interneeta itti ergaan sharraa gadhiifamu, mannee sobaa, mannee ololaa ittiin gadhiifamu kana hunda gurratti hin qicatin abbaa. Isa beeytu, mirkaneeffattu tokko tokko yoo ta'e malee. Nuti kitaaba of irkaa qabnaa isa kana xaalawu kanatti fayyadamu gizee akkasi akkasi kanaafu jecha ittiin adda salafii jejero ofiin jettu salafiyyaa miti jeratti maqaa salafaa himatti mali maqaan salafaa immoo aalu sunnati wal jam nu fayyamu jedhee gara kanaa namni wayi bicuu hasaanii dheeratti kaa aala sunnati aala sunnati wal jamaa kana tiika lama qaba Hiika bal'aa fi hiika xiqqaa dha qab. Jechan isinii mu kana hoo kitaabaa Malik Kimiyaa keessatti ni agartu. Faslul Maqaal kitaaba jedhamu kan Dr. Jeelaan keessatti ni agartu. Ammas Mawsu'at Al-Muyassaraa keessatti ni agartu. Ahlassunnati wal Jamaa'aani maanaan saa tokko inni bal'aan namuma Abaa Bakri, Umari, Uthmaani, Aliyyi, Hajera kana jaalatee Qur'aanni kalaama Rabbiiti nama jedhu. Sahaabaa ni jaalattaa? Ee nan jaaladha. Qur'aannoo kalaama Rabbiiti. Haqi alal haqiiqati aw alal majaazi sun hata'u beeka ga ara kana Qur'aana kalaama Rabbiiti. Waa'ee qadaraa itti hin amana. Hammasuma qabaannaan maal inni amsaalu sunnati wal jamaa'a. Raafidaa bichaa keessaa ba'a gaafa kana. Raafidaa warra Qur'aanni sirrii miti jedhu warra sahaabonni Rasuulaalleen hin kafaranii diin balleessan jedhu jara bichaan qabata jechuudha. utuu jedhuuti warri aala sunnati har'aatis asuma jala jiru. Ashaa'iraanis aala sunnati anti wal jamaa miti waamamaa turte. Amma kitaaba tokko keessa hin agartu yakka aala sunnati wal jamaa jarri jedhaman. Booddee zamana mu'tazilaan mataa ol qabattee rakkoon jalaa guddate keessatti rakkoon guddatee wal makatee kunis an aala sunna jedhaa kunis an aali sunna jedhaa eekkamitti adda baasuu dandeenye? Ahmad ibnu Hanbal ati maali jennaan ana aalu sunnati wal jamaa jara salafaati jedhe.

Ennuma kana Ahlusunnati wal Jama'aa isa sirrii sana barbaaduudhaaf an Ahlusunnati wal Jama'aa salafiidha jedhe. Isinii galaa jira? Ahlusunnati wal Jama'aa salafii warra saabotaa warra karaa taabi'ootaa jiru sanaadha malee Ahlusunnati wal Jama'aa kalafii warra taawiilaa miti ani. Izan Ahmad ibn Hanbal kana jedhe Izan, jechi Ahlussunnati wal jama'aa jedhu kun hiika lamaan kana qabu keessaa tokko hiika bal'aadha, tokko hiika xiqqaadha. Maqaan Salafiin jedhu gaafas ichumaan ol gadhiifata. Ati maalin? An Salafii. Ahlussunnati wal jama'aa qofa yoo jette, amma fakkeenyaaf nuti darasa jenne, inni Suufiyyaan ni bardarsootuma qabani karaa isaa jirani, maqaan kun maqaa walii galaa mitiima? Darasaa keessaa eenyu an? Yoo darasaa kunoo warra Ahlussunnati wal jama'aa jetta, deebi'uma darasa Ahlussunnati wal jama'aa Suufiyyaa ofiin jedha, bar hundi maqaa adda addaa qabaa mitiila? Kana adda baasuuf jecha Ahlussunnati wal Jamaa'aa As-Salafi. Gaafa sana maqaan kun ol ba'ee mul'atuun isaa taha. Malee maqaa hadha'aa niifati keenyus miti, ani Salafii miti jettee maqaa loltus miti. Maal jenna garuu Salafichi kun ka sirriitiif ka dogongoraa jira. Jarattii amma maqaa namaa himattee jala seentetu jira jenna. Maa amma waa tokkon isin hima sa? Utuu namni tokko dhufee ani Islaama jedhee maqaa biroo hojje himateeti hojjetee waan biraa hojjetee ani Islaama ofiin jedhee Eem ani islaama miti jennaan hima. Ati muslima miti as keessaa gadi bahi jennaan malee. Ho. Saba keenya nuti Oromoodha. Utuu tokko dhufee kan Oromoon ta'e maqaa keenya miti an Oromoodha jedhee waa balleessuu jalqabeeti an akkas taanaan Oromuma jedhamu jibbee jennee gad dhiifneeti baana moo namticha dhiibnee keessaa gabbaasuu qabna. Akkas gama maqaa keenya maaliif gad dhiifne. Garuu yoo maqaan sun maqaa irra baatee dantaa isaati. Ati wahaabii jedhee yoo namni wahaabii arrabsee moo si biratti. Wahaabii jedhanii yoo jedhu quncee irraa kaasa nuti An wahabii miti dhaqi cese qaladhu nyaadhu jii. Wahabiin ma maqaa keenya ma? Maqaa keenya miti. Arrabaa nutti maxxanfame malee. Kasi miti laal. Maqaa shari'aa maqaa shari'aan nuu kenne maqaa achirraa nuu dhufe yoo ta'e immoo irratti lolamna malee gadhiifnee fi hin baanu lollee isas keessaa gadi baafna malee. Isinii galee? Ammanuman isinii dubbadhaatii bal'inaafis yeroon keenyas wal jala ga'eera, dadhabbiinis dhufee dubbii isinitti dheeresseera. Dhiifama guddaa isin gaafachaa, dhiifama guddaa isin gaafachaa, nagaadhaan gammachuun nama walitti deebi'u Rabbi nu haa taasisu. Ilmi barakaa qabu, ilmi samaraa qabu Rabbi isiniif haa kennu. Haa dhukkubsatu, haa rakkoon adda addaa itti jiru Rabbi isin haa fayyisu. Haa kitaaban na dhibee ilmiin naa galuu biyya tufaanii gaarii Rabbi siif haa kennu. Ilmiin na dhibee Isiin na jala taa'uu dide ka jettu adda booda wanni hundinuu bismila hatii rabbi siif ha godhu karaa dheeraa miti karaa qaxxaamuraatiin itti isin haa baasu isinis nama barakaa biyyi kunis biyya barakaa ilmoon biyya kanaatis ilmoo barakaa taate ka diin barattu rabbi ha taasisu biyyi kun biyya rizqii biyya diinii biyya duniyaa biyya nageenyaa biyya tokkummaa rabbi ha taasisu isin immoo bakka jirtanitti bakka dhayxanitti Dhukaateef rakkataa jiru kanaaf bismillaahi kiniina dawaa san rabbi sana godhu. Aamiin. Dawaa dubbattan dubbiin keessan dawaa. Hojiin isin hojjettan ka dawaa ta'e rakkoo hiiku tuffayyuu fayyus rabbi sina taasisu. Aamiin. Bakka dhayxan hundatti immoo duura rabbi sina godhu. Aamiin. Hogganaa ummata muslimaa ka karaa gaariidhaan nama hogganu rabbi sina taasisu. Aamiin. Nama Bakka rakkoon jiru yoo dhaqxan innis dhaqxa rakkoo sun haa hiikamu. Biyya wal jibbe gaafa isin keessa dhaqxan wal haa jaallatu. Biyyi rakkate rooban dhabame rabbiin nu dallane ka jedhu gaafa isin keessa dhaqxani rahmanni rabbiis jala bu'ee wal jaallatee rabbii jaallat haa taasisu. Duraa booda imaanni keessa naa tolu. Deemsi keenya walumaan nuuf haa bareedu. Sheeka keenya rabbi nuuf haa eegu. Rabbi shaamadee bira nuuf haa jiraatu. Rabbi bakkaan isin haa ga'u. Rabbi banaatiin haaf